Bir müň dokuz ýüz altmyşynjy ýylyň ortalaryna günbatar ýurtlary bilen tehnologiýa ýaryşynda bolan Sowet Soýuzy awtounum önümçiliginde ep-esli yzda galýandygy belli boldy. Şol döwürler Moskwiç bilen Wolganyň önümçiligi dowam etse-de, bu ýeterlik gelmeýärdi. Moskwiç döwrüniň ekonomik we elýeter bahaly maşynlaryny Norwegiýa we beýleki Ýewropa ýurtlaryna satýardy. Wolga bolsa diňe hökümet işgärleri we beýleki baýlar üçin lýuks awtoulaglar öndürýärdi. Ýönekeý halk üçin ýeňil we elýeterli bahaly ulaglaryň ýetmezçiligi ýiti duýulýardy. Bu ýetmezçiligi aradan aýyrmak üçin sowet hökümeti täze marka döretmek üçin uly zawod gurmaga karar bererler. Ýöne sowetleriň awtoulag önümçiliginde ýeterlikli tejribeleri bolmansoň olar Ýewropa ulag öndürijileri bolan Renault, Peugeot, Volkswagen, Bu Fiat bilen duşuklar geçiriler. Bu duşuklardan soňra 1966-njy ýylda italýan markasy Fiat bilen ylalaşyga gol çekiler. Şol ýyl hem Halkyň ulagynyň öndüriljek 1,5 million kwadrat metrlik zawodyň gurluşygyna başlanar. Bu ägirt uly gurluşygyň bahasy häzirki biziň döwrümiziň pulunda hasaplasak, dört milliard ýüz müň dollara deň bolar. Bu zawod Tolýatti şäherinde gurulýar. Bu täze öndüriljek awtoulag adyny saýlamak boýunça bütin ýurt boýunça iň owadan at tapmak boýunça geçirilýär we bu ýaryşda gaty kän teklipleriň içinden Žiguli saýlanyp seçilýär. Munuň sebäbi bolsa zawodyň gurlan ýeriniň gapdalynda Žigulowskiý daglaryň bolandygy sebäpli. Bu çykan täze maşyna Žugli diýip at berler. Zawod öz ilkinji ulagyny öndürmek üçin 1967-nji ýylda Ýewropada ýylyň awtoulagy adyny alan Fiat ýüz ýigrimi dördiň patentini satyn alyp öndürmäge başlarlar. Ýöne ulagyň sowetleriň howa şertlerine çydamly bolmagy üçin ulagy kämilleşdirmelidi. Munuň üçin Waz we Fiat hünärmenleri birlikde işleýärler. Fiat ýüz ýigrimi dördiň motory Namililer tarapyndan sowuk howa şertlerine çydamly motor ýasalar. Sowetleriň erbet ýollarynda rahatlyk bilen hereket etmegi üçin Ulagyň hadowoý bölegi tutuş täzelener we kuzowasy galgadylar. Bir müň dokuz ýüz ýetmişinji ýylda zawod doly gurlup gutarylar we ilkinji ýylynda zawod tarapyndan iki ýüz ýigrimi müň sany ulag öndürmek planlanar. Ilkinji ulag bolan Waz ýigrimi bir nol bir Žiguli bir müň dokuz ýüz ýetmişinji ýylyň ýigrimi ikinji aprelinde Leliniň Ýüz ýyllyk baýramynda birinji ulag zawoddan çykar. Waz ýigrimi bir nol bir birki motorly, iň ýokary tizligi sagatda ýüz kyrk kilometrdir. Bir müň dokuz ýüz ýetmiş birinji ýyldan başlap bu ulagyň hatçbek görnüşi öndürilip başlanar. Bir müň dokuz ýüz ýetmiş üçde ýyllyk ulag önümçiligi alty ýüz altmyş müňe ýeter. Şol ýyl bu görkeziji bir milliona ýeter, bu bolsa WAZ-yň dünýäde iň köp ulag öndüren üçünji zawod bolmagyna getirer. Ýumşak hereketi bilen sowet ýollarynda aňsatlyk bilen hereket edip bilen her bir sürüjiniň özüniň bejerip biler ýaly Sada şekilde öndürileni üçin sowet halkynyň uly söýgüsine mynasyp bolýar. Zawodyň ýurt daşyna ilkinji satyşlary bir müň dokuz ýüz ýetmiş birinji ýylda Ýugoslawiýa ugradylýar. Daşarky bazarda ulagy waz ady bilen satmak islemeýärler. Muň üçin ýurt içinde odan at atmak ýaryşy geçirilýär we bu ýaryşda Lada saýlanýar. Ladanyň saýlanmagyň sebäbi Lada, buny haýsy dilde okasaň hem aňsat okap bolýar we haýsy dilde bolanda-da düşünip bolýar diýip Lada saýlanýar. Şondan soňra daşarky bazara Lada ady bilen satlyk başlanýar. Lada beýleki ulaglara garanda has-da kastwaly öndürileni üçin ilki Bolgariýa, Günorta Germaniýa, Kuba ýaly döwletlere satylýar. Zawod bir müň dokuz ýüz dördünji ýylda öndürip başlan Fagroll ulaglary bolsa Britaniýa, Awstraliýa, Ýaponiýa ýaly döwletlere satylýar. Bulardan soňra bir müň dokuz ýüz ýetmiş ýedinji ýylda köp tejribe toplap, doly öz güýçleri bilen Lada Niwa ýa-da Lada ýigrimi bir ýigrimi bir önümçiligine başlanýar. Aslynda Lada Niwa çölde we daglyk, geçmesi kyn bolan ýerlere gitmek üçin döredilýär. Niwa-Ural daglary we Sibir ýaly kyn howa şertlerinde synagdan geçirilýär. Elli sekiz graduslyk ýapaşak ýere çykan bir metr suwda we palçykly ýerlerde hereket eden ulagdyr bir müň dokuz ýüz ýetmiş sekizinji ýylda Pariž sergisinde görkezilen model bütin dünýäniň ünsüni özüne çekýär. Sergiden soňra Ýewropa halkynyň uly söýgüsini gazanar we zawodyň ýurt daşyna iň köp satylan model bolar we şol sanda Ýewropada satylan dört x dört ulaglaryň kyrk prosentine eýe bolarlar. Bir müň dokuz ýüz segseninji ýyllarda alty silindrli Porsche motoryny ulanyp Rally Dakar ýaryşyna gatnaşar we ýokary derejelere eýe bolar. Ýurt daşyndan gelýän zakazlara kynçylyk bilen ýetişýän miwe aslynda ýerli halk üçin çykarylsa-da, sowet halky ulaglary almak üçin ýyllap oçuga garaşýardylar. Lada Niwa Russiýada we Ýewropada tiz kömek we polisiýa ulagy hökmünde ulanylar. Antarktidada gözleg işlerini geçiren alymlar ýük daşamak üçin ulanýar. Bu ýerde on ýyl boýunça minus elli dört gradus sowuk howada kyrk müň kilometrden köp ýol geçen dünýäde ýeke-täk ulag bolýar. Niwanyň soňky rekordy Ewerest dagynda bäş müň ýedi ýüz metr beýiklige çykyp, hiç bir ulagyň çykyp bilmejek beýikligine çykar. Dünýäniň her ýerine satylan Niwanyň önümçiligi bir müň dokuz ýüz togsan üçünji ýylda saklanar. Bir müň dokuz ýüz segseninji ýylda Lada ýigrimi bir nol bir nol bir kämilleşdiriler. we täze Lada Riva ady bilen öndürilmäge başlanar. Bu model bolsa tiz wagtda ýewropalylaryň içinde uly söýgä mynasyp bolsa-da, Ýewropa standartlaryna gabat gelmeýäni üçin satylyşy pese düşmäge başlaýar. Şol sebäp bilen Britaniýadan, Kanadadan satyşlary saklanýar. Soňra şol standartlara gabat gelýän model öndürmäge başlanýar we şol Wagtly Ýewropada satylýan Renault dokuz, Volkswagen Golf, Opel Kadett, Volvo kyrk modellerine meňzeýän ulag çykarmagyna girişilýär. Bir müň dokuz ýüz segsen dördünji ýylda ilkinji ulag öndürilýär we Waz ýigrimi bir nol sekiz diýip atlandyrylýar. Iki we dört gapyly görnüşleri çykarylyp başlanýar. Bu model Wazyň ilkinji öňden çekiji ulagy bolýar. Bu model ýurt daşynda Lada Samara ady bilen satylýar. Uly umytlar bilen öndürilse-de, Samara Lada Riva ýaly uly satyşlara ýetip bilmeýär. Bir müň dokuz ýüz togsan bäşinji ýylda Lada ýigrimi bir on öndürilmäge başlanýar. Ulag bir altylyk motorly, elektrik aýnaly, täze gyzdyryjy sistemaly görnüşi öndürilýär. Iki müň ikinji ýylda rus howpsuzlyk testlerinde dört ýyldyzdan diňe ýarym ýyldyz alary, bu bolsa kompaniýany täze howpsuz bir ulag öndürmäge başlamaga sebäp bolar. Şeýlelikde, 2004-nji ýylda Lada Kalina öndürilýär. Bu ulag airbagly, ABS-li, gidrolik rol we klimat-kontrolly Kalina Lada ulaglaryň Ýewropa bazarlaryna girmegine sebäp bolýar. Iki müň dokuzynjy ýyldaky krizisden zyýan görüp Waz birnäçe bölümlerini ýapýar we bu krizisden kompaniýany batyrman çykarmak üçin markany Renault kompaniýasyna satýar. Soňra Renault we Nissan tarapyndan kämilleşdirilen täze Niwa we Lada Westa, Lada Kalina öndürmäge başlanýar. Müsürde, Gazagystanda, Orta Aziýada has köp söýlüp alnan Lada ýigrimi bir nol ýediň önümçiligi iki müň on ikinji ýylda toý tutulýar. Otuz iki ýyl boýunça dünýä taryhynda on dokuz milliondan köp satylan model dünýäde iň köp satylan bäşinji awtoulagyň biri bolup, iň uzak wagtlap önümçilikde galan diýip rekorda giren bu Lada ýigrimi bir nol ýedidir. Dostlar, siz Žugliniň haýsy modelini aldyňyz we sürüp gördüňiz? Kommentariýada ýazyp geçiň dostlar. Dostlar, şu günki wideomyz şulardan ybarat. Saglyk görüşýänçäk hoş sag boluň. Kanala laýk basyp agza bolmagy unutmaň.